Il-bieraħ tkellimna fuq l-ewwel sentenza li għallimna l-fundatur tagħna Dun Ġorġ Preca. Sinjur Alla, żommni dejjem fidejk. U rajna ftit hekk kif Ġesù uża dawn l-idejn tiegħu, l-idejn tal-Iben t'Alla, dan Alla li sar bniedem u għex fostna, u rajna l-mirakli li Ġesù għamel permezz ta' idejh li għati d-dawl il minu għama li jfejja il min hu lebruż u tant ukoll mirakli oħrajn li Ġesù għamel f'ħajtu permezz ta' idejh. Illum se nażmu fuq sentenza oħra li spiss kien iħobb jgħidha l-fundatur tagħna Don George u naħseb ħafna minna illi eh, kontinwament inkunu fil-oqsma tagħna fil-mużew Min jaf kemm-il darba smajnija. Sinjur Alla, jien għandi bżonnu. Wieħed jifhimha tajjeb din is-sentenza iktar ma wieħed ikun jaf lil Dun Ġorġ. Dun Ġorġ din is-sentenza għalih kienet kollox. Għax hu kien ipoġġi l-fiduċja tiegħu kollha fis-Sinjur Alla, tantu hekk li demek jibda, Sinjur Alla, jien għandi bżonn. U llum hekk f'dar ftit ħin li għandna se naraw ftit lil da Ġesù din id-darba wkoll jagħmel xi mirakli, però aktar milli biex naraw x'għamel Ġesù, aktar biex naraw l-attitudni tagħna quddiem Alla kif għandha tkun. Attitudni ta' jien għandi bżonn tas-Sinjur Alla. L-ewwel miraklu li se naraw li għamel Ġesu nsibuh fil-Vanġelu ta' San Mattew huwa meta Ġesu ifejja il-wieħed mifluġ, jiġifieri wieħed li ma setax jimxi. U San Mattew, bħal San Mark u San Luqa, ituna dan ir-rakkont sabiħ u jgħidilna hekk f'Kap Tnejn. Meta wara xi ġranet daħal Kafarnahum, inġlies semgħet li kienet li kien id-dar. U nġabru bosta. Hekk li ma kienx hemm fejn joqogħdu iżjed, anqas quddiem il-bieb. Waqgħet ixandrilhom il-kelma. U marru ħaduru quddiemu wieħed mifluġ, merfuħ minn erba' min-nies. Billi ma setgħu xersu saħdej minħabba l-kotra, għalaw is-saqaf ta' fuq, fetħu toqba u niżlu minna l-frix li fuqu kien mimdud il-mifluġ. Meta ra l-fidi tagħhom, Ġesù qal lill-mifluġ, Ibni, dnubietek maħfura. Mela kien hemm bil-qeda xi ħut mill-kittieba u f'qalbhom bdew jgħidu, Dan kif qed jitkellem hekk? Dan qed jidher. Min jista' jaħfirhom id-dnubiet ħlief Alla biss? Malli Ġesù intebaħ fih innifsu x'kienu qegħdin jgħidu bejnhom u bejn ruħhom qalilhom, Għaliex qegħdin taħsbu hekk f'qalbkom? X'inhu l-eħfief? Tgħid lill-mifluġ, Dnubietek maħfura? Jew tgħidlu, Qum u imxi? Qum, aqbad il-friex u imxi. Mela biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu s-seta jaħfer id-dnubiet fuq l-art, qal il-mifluġ, Hu, qiegħed ingħidlek aqbad friexek u mur lejn darek. Dak qam, qabad malajr friexu u ħareġ il-barra, quddiem kulħadd. U kulħadd stagħġeb u bdew ifaħħru lil Alla u jgħidu, Ħwejjeġ bħal dawn qatt ma rajnihom. Hekk interessanti dan il-miraklu ta' Ġesu li jibda f'Kafarnaum. Kafarnaum hija l-belt li minna kien ġej Pietru. Se nisimgħu iktar tard illum. dwaru. U dan Ġesù quddiem it-tbatija ta' bniedem li jarah mifluġ u quddiem il-fidi tan-nies ta' madwaru li kienu lesti li jiftħu s-saqaf biex iniżżluh proprju quddiem Ġesù, Quddiem dan kollu, dan Ġesù jinduna bil-bżonn ta' dan il-bniedem. Minar ma dan il-bniedem għallu Sinjur Ġesù għandi bżonnok, Ġesù mill-ewwel jinduna l-bżonn li għandu li l-ewwel jaħfirlu d-nubietu u imbagħad ifejju. Kuntrarju għal dak li kienu għadin jaħsbu dawn in-nies, Tant li bdew jitkażaw u bdew jgħidu dan minu biex jaħfer id-dnubiet, mhux Alla biss jaħfirhom. Però Ġesu ta' Alla li ju jinduna li dan il-bniedem għandu bżonn lil Ġesu. Dawn in-nies il-kapijiet fis-suppervja tagħhom ma kienux iħossu dan il-bżonn ta' Alla fil-ħajja tagħhom. Kienu kuntenti bihom infushom. Aħna wkoll fil-ħajja tagħna ħafna drabi hekk jiġrilna. U anke intom bħala aspiranti, adolescenti, li iktar ma tibda tikber, iktar tibda donnok tħossok li issa inti Tista' timxi waħdek. Inti m'għadekx tifel issa, m'għadekx it-tifel tal-mama u l-papa tifel żgħir, imissi qed tikber u donnok tibda tgħid m'għandix bżonn ta' ħaddieħor jien. Però ejjew nirriflettu fil-ħajja tagħna matul dan iż-żmien b'mod speċjali li iva, għandi bżonn lil Alla. U għandi bżonn lil Alla fuq żewġ livelli. Fuq il-livell spiritwali, tant li Ġesu dan l-ewwel ma fejqu fuq il-livell spiritwali. U anke għandna bżonn lil Ġesu fuq il-livell uman. Itolbu lil Ġesu mela le, Sinjur Alla jien għandi bżonnu. Għandi bżonnok fid-diffikultajiet kollha niltaqa' magħhom illum. matul dan iż-żmien partikolari. Għandi bżonnok. Però għandi bżonnok ukoll, Sinjur Ġesù, biex jiena nersaq lejk fil-ħajja tiegħi spiritwali. U meta Ġesù jarana ninfetħu għal din l-imħabba tiegħu, imma Ġesù qasem bżonn noqogħdu ngħidulu bħal dal-mifluġ illi Ġesù qabad u qallu dnubitek maħfura u qum imxi.

Mument ieħor fil-ħajja ta' Ġesu, hekk illi se naqsam magħkom biex jgħinna nirriflettu fuq dan il-bżonn li għandna nħossu l-bżonn ta' Alla. Però kif edna li ħafna drabi l-ewwel pass jagħmlu Ġesu u jinduna qabilna bil-bżonnijiet tagħna. Kull ma jrid minn għandna huwa li nersqu lejh u nitolbuh. Għax hu stess għalinna jitolbu kull ma jkollkom bżonn. Bħalma tifel jitlob lil missier tiegħu. U jolqotni ħafna l-Vanġelu ta' San Ġwan li fir-rakkont tiegħu Ipoġġina l-istorja sabiħa ta' meta Ġesu attenda ftiċ, it-tiċ ta' kan. M'għandniex iċ-ċans li nispjegaw hekk il-kuntest kif poġġieħ Ġwanni, Evanġelista, hekk jum wara l-ieħor, però jgħidilna li fit-tielet jum ġara dan. U jgħidilna hekk. Imbagħad fit-tielet jum Sar tieġ f'Kana tal-Galilea u omm Ġesù kienet hemm. Ġesù kien mistieden għat-tieġ u wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu. Billi ma kienx fadal iżjed inbid, omm Ġesù qaltlu m'għandhomx inbid. U Ġesù qalilha xem bejni u bejnek, mara. Is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Om Ġesu qalet lil qaddejja, għamlu kull ma jgħidilkom hu. Issa kien hemm sitt ġarar tal-ħaġar imqiegħda hemm għar-rit tal-purifikazzjoni tal-lut. Kull waħda minnhom tesa' xi 100 jew 120 litru. Ġesu qal lil qaddejja, imlew il-ġarar bl-ilma. U dawk imlewhom sa xfar. Imbagħad qalilhom, Issa ħudu minnu newluh lil dak li qiegħed jieħu ħsieb il-mejda. Huma marru jatwuru u daq l-ilma mibdul f'inbid. U billi ma kienx jaf minn fejn ġie, għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejjaħ lil l-għarus u qallu, Kulħadd li nbid it-tajjeb iservi l-ewwel, meta mbagħad ikun ħadhom, iġibu dak li jkun inqas tajjeb. Imma int, l-inbid it-tajjeb erfajtu sa issa. Dan li għamel Ġesu f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali. Bih wera l-glorja tiegħu, d-dixxipli tiegħu emnu fih. Wara dan niżel kafarna u u ommu ħutu u d-dixxipli tiegħu. Iżda ma qagħdux hemm għal ħafna żmien. Hekk dan il-miraklu li għamel Ġesù f'dan il-post sabiħ Kana tal-Galilija jurina wkoll dan Ġesù li jinduna bil-bżonnijiet tagħna l-bnedmin. Anzi, Ġwanni jpoġġilna issa wkoll il-figura sabiħa ta' Marija li hi tinduna wkoll. Hi tinduna li dawn naqashom l-inbid. Dak iż-żmien joqsok l-inbid, tista' tgħid, tista' żżarma kollox u tibgħat lil kulħadd id-dar. Għax l-inbid kien l-iktar hekk l-iktar ħaġa importanti fit-tieġ. Ftit ilu qrajt storja u laqtitni ħafna. Ta' wieħed żagħżugħ illi dan iż-żagħżugħ Hekk kien qed jistudja l-università u x'in kien ikun sejr lura lejn id-dar. Missieru kien businessman kbir, kellu ħafna flus, u fi triqtu lejn id-dar kien jara showroom tal-karozzi illi fiha kien hemm karozza lussuża u kien jistħajjar għaliha jgħid, Din nixtieq nixtri. U darba għadda minn moħħu qal, Issa la niggradwa, din itolbu l-missieri bħala hekk rigal tal-li gradwajt. U darba wrieh ix-xewqa lil missieru qallu pa speċi dik ix-showroom sabiħa minn dik il-karozza. U missieru qallu tinkwieta xejn, qallu għamel ħiltek, għaddi mill-eżamijiet, iggradwa, qallu dik tkun tiegħek. U dat-tifel, daż-żagħżugħ immaġinaw hekk kif kull darba jara dil-karozza jgħid dik għad tkun tiegħi. U fil-fatt iggradwa. U meta gradwa, darba minnhom missieru se jaħlu fl-uffiċċju tiegħu u t-tifel qal naħseb illum se jtini ċ-ċrifet tal-karozza. U fil-fatt xin se jaħlu missieru tifel daħal u jara kaxxa sabiħa repjata jekk sabiħa fuq il-mejda u għalem maċ-ċrifet. U missieru beda jgħidlu prosit u jawguralu għall-ħajja u speċi t-tifel ejja ħalli nieħu dawk iċ-ċwievet. U meta fetaħ il-kaxxa, għax missieru urih il-kaxxa, meta fetaħha, fil-kaxxa jsib Bibbja. The Holy Bible, isibha hemmhekk. U dan it-tifel żagħżugħ, forsi ftit supperf ukoll, xirra hekk Qabad dik il-kaxxa tefagħha 'l hemm fuq il-mejda b'ċertu arroganza u għajjat ma' missieru u qallu qatt ma stennejtha minnek missier, qallu u ma nkellmikx iktar fuq din u telaq jiġri 'l barra u veru ma riedx jaf b'missieru għax ħaseb li missieru se jtih bibbja bħala rigal. Jgħaddi ż-żmien, dat-tifel irnexxa fil-business li fetaħ però b'missieru ma riedx jaf u imbagħad darba minnhom jirċievi telefonata jgħidulu illi missieru kien wasal fl-aħħar. Jekk trid tilħaq il-missierek ħaj ejja għaliex qed imut. U dat tifel, issa kien raġel, telaq minn fejn kien biex imur jgħidlek tal-inqas nilħqu ħaj, pero meta wasal sabu mejjet. U meta mar fid-dar fejn kien u daħal fl-istess uffiċċju ta' missieru u ra l-istess kaxxa għada hemmhekk fuq il-mejda fejn ħallija, speċi mar u b'niket f'qalbu qal ara jien x'għamilt ukoll. U mar u fetaħ dil-kaxxa. U veru sab il-Bibbja, u fil-Bibbja jsib bookmark li kienet tindika sentenza mill-Vanġelu ta' San Mattew kapitlu 7 vers 11 li tgħid u jekk intom nies ħżiena bħalkom tafu tagħtu lil uliedkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar il-Missier jagħti ħwejjeġ tajba lil min jitlobhom! U nduna li kif refa' l-Bibbja minn ġol-kaxxa, taħt il-kaxxa, taħt il-Bibbja kien hemm iċ-ċwievet tal-karozza. Missieru dakinhar xtaq jagħtih Iva, l-Bibbja, l-Kelma t'Alla, u xtaqja tieħu wkoll il-karozza. Però it-tifel ma ndunatx. L-istorja tgħid li ddispjaċiha l-mewt il-mod kif tratta l-missieru u ma mandunax ma kienx induna kemm missieru vew iħobbu. Qed ngħiduha din l-istorja li aħna hekk jiġrilna fil-ħajja tagħna. Aħna ma nindunawx kemm dan Ġesu u jinduna qabilna. Aħna nkunu aljenati. Aħna nintefgħu nilabu, aħna nintefgħu fuq il-kompjuter, nintefgħu qudiem it-television, inqattaw il-ħin mal-ħbieb u nkunu aljenati. U għalhekk din it-talba, Sinjur Alla, jien għandi bżonn. M'għandniex bżonn li nbid aħna bħalma kellhom bżonn fit-tix ta' kawn. U si xaħat jgħid għandi bżonn kieku karozza bħal daw, aktar il-qoddim ikollhom. Aħna li għandna bżonn l-iktar importanti. Dak li dan il-missi li l-libnu rrit jurih li kollox huwa importanti fil-ħajja. Mhux il-karozza biss. imma hemm il-kelma t'Alla hija l-importanti wkoll. U għalhekk ejjew hekk bħal mistednin fit-tix ta' Kana, illi jekk flimkien ma' Marija ili tinduna, tinduna x'għandhom bżonn. U li huma mbagħad jibqgħu mistaġba, speċjalment il-kap tal-mejda, baqa' mistaġeb kif l-imbit it-tajjeb baqa' sal-aħħar. Għax iva, Ġesu hekk jagħmel. Ġesu mhux idewwaqna ftit u mbagħad nerġgħu niġu għan-normal. Le, Ġesu jekk inti ttieħ il-qalb tiegħek, mbagħad Ġesu dejjem jagħtik imbiġdid. Dejjem idewqek is-sabiħ tal-ħajja. Ħafna nies ikunu qed inifittxu lil il-kuntentizza l-fer imma mhux fejn jistgħu jsibuha. għax ikun ifittxu għal bogħod minn Ġesu. Intom bħala asperanti, anke aħna bħala membri fil-mużew, aħna xortina, kif kien jgħidu Ġorġ, xortina tajba aħna. Għax aħna għandna it-talim. U allura nistgħu il dan Ġesu insiru nafuh, insiru nħobbuh, iktar ma nsiru nħobbuh iktar nindunaw kemm għandna bżonn.

Jekk illum nixtieq li nispiċċaw wieħed mill-isbaħ għalija personali, wieħed mill-isbaħ waqtiet fil-ħajja ta' Ġesu. Ġesu u Pietru, San Pietru. Ir-rakkont hekk li se naqra meħud mill-Vanġelu ta' San Ġwan Hekk nafu dan id-dixxiplu ta' Ġesu li anke ma jsejjaħx li nifsu bismu fil-Vanġelu jgħid dejjem id-dixxiplu l-maħbub ta' Ġesu. U dan li hekk se naqra fil-kontest ta' Ġesu wara li jqum il-mewt. Ġwanni jpoġġi din l-istorja Hekk, ta' Ġesù wara li qam mill-mewt, imbagħad jgħidilhom biex jitfgħu x-xibka n-naħa l-oħra u jaqbdu l-ħut u qabdu ħafna ħut, u mbagħad isibu lil Ġesù fuq ix-xatt diġà lesta xi ħatab, u mbagħad itihom jieklu u jieklu ma jitkellmu xejn, u mbagħad tiġi din l-istorja hekk tant sabiħa. Jgħidilna hekk San Ġwann. Wara li kielu xi ħaġa, Ġesù qal lil Xmun Pietru, Xmun bin Ġwanni, tħobbni jien aktar minn dawn? Iva, mulej u liġbu. Int taf li nħobbok. Qallu, Ira l-ħrief tiegħi. Staqsiha t-tieni darba, X'mum minn Ġwanni tħobbni int? Iva, Mulej, wieġbu. Int taf li nħobbok. Qallu, Ira n-nagħaġ tiegħi. Għat-tielet darba staqsih, X'mum minn Ġwanni tħobbni? Pietru ħa safsa ta' qalb għax staqsi għat-tielet darba. Staqsi tħobni għat-tielet darba. U qallu, Mulej, intaf kollox. Intaf li nħobbok. Qallu Ġesu, ira in-naċ tiegħi. Tassew tassew ngħidlek meta kont żagħżugħ kont titħażżen waħdek u tmur fejn trid. Imma meta tixjieħ int tiftaħ idejk u ħaddieħor iħażżmek u jieħdok fejn ma tkunx trid. Dan qalu biex ifisser b'liema mewta kien sejjer jagħti glorja lil Alla. Imbagħad Ġesù ssokta jgħidlu, Ejja warajja. U propju hekk, da Ġwanni li tana din l-istorja, probabbli ħafna Ġwanni ra tiġri quddiemu din l-istorja, tantu hekk li jekk tkompli fil-Vanġelu mbagħad jidur fuq Ġwanni Ġesù. Din l-istorja hekk tfakkarna żgur, u fil Ġwanni tfakkru lil Pietru tfakkru, fl-ewwel darba li ltaqgħu ma' Ġesù. Il-Vanġelu jgħidilna ta' Ġwanni li meta Ġesù ltaqa' l-ewwel ma' Indrì, ma' ħuh, u Indrì mbagħad mar jgħid lil Pietru. U hawn tispiċċa din is-silta bil-kliem sabiħ ta' Ġesù, Ejja warajja. Ġesù jgħidlu, Ejja warajja. Ikun hawn ħafna min jgħid għaliex Ġesù saqsek tliet darbiet, hawn min jgħid għaliex ċaħdu tliet darbiet. Hawn min jgħid li l-mod kif inkitbet dik il-parti Ġwanni juża tliet tipi ta' imħabba. Ma nista' nidħlu fiha dik il-ħaġa, forsi quddiem ikollna ċ-ċans. Però li huwa żgur huwa li Ġesù xta li r-relazzjoni ta' Pietru miegħu tkun waħda ta' veru. Pero ma għadx jistenna lil Pietru li jkun tajjeb, li jkun qaddis biex jazlu. Ġesu għazlu. U mux għazlu biss u poġġieħ u għamlu bħala l-ewwel papa. Ira in-naċ, ira l-ħrif tiegħi. Ġesu hekk jagħmel, Ġesu mhux joqgħod jistennina li nkunu tajbi biex jinqeda bina. Ġesu jużana. Ġesu għala vojja aħna nkunu midinbin bħal dak illi niżluh mis-saqaf u kien midneb u Ġesu ħafirlu dnubietu. Ġesu ma joqgħodx jistenna li aħna qatt ma nagħmlu dnub. Ġesu kull ma jrid minn għandna huwa illi nduru lejh u ngħidulu jien għandi bżonnok. Pietru għalhekk kien iħobbu lil Ġesu. Pietru kien żbukkat, Pietru kien daqsxejn naħseb jiena hekk irid juri lilu nnifsu, Pietru kien, Pietru kien bniedem. Kien, Pietru kien bħalna. Kultant tiltaqa' ma' żgħażagħ, anke ma' kbar, u tibda tinduna u tgħid dan jrid juri daqsxejn lilu nnifsu, dan jiftaħar, Dan ara Ġesu ma ħadd bħalu. Pietru dak it-tip kien. U Ġesu jażlu xorta waħda. Anzi, Ġesu jgħidlu imxi warajja, ejja warajja. Din hija l-istedina li qed jagħmlilna Ġesu. Din hija l-istedina li jagħmlilna Ġesu f'kull randa li ngħaddu kull sena li qed jgħidilna ejja warajja. Għaliex aħna wara xi ħadd se nimxu żgur. Ma tistax fil-ħajja tiegħek tgħid jiena ħadd ma jinfluwenzani, jiena ħadd ma xi ħadd qed timita inti. Hawn min jimita kantant, hawn min jimita futboler, hawn min jimita kwalunkwe persuni fid-dinja. Aħna msejħin biex nimitaw lil Ġesu. Faċli timita plejer jekk inti taf tilgħab u tgħid ħa nipprova nilgħab bħalu. Imma il-kbira hi li inti timita, jiġifieri inti tgħix, iġġib ruħek, titkellem, tara, tisma' bħalma jrid Alla. In-nies ta' din id-dinja kollha jgħaddu, Hekk meta tibda tikber tibda tiftakar f'ħafna nies illi dawn in-nies ħadd m'għadu jsemmihom illum. Jew kultant isemmuhom hekk u jgħidu għax darba kien hemm. Però il-kelma ta' Ġesù li qalilna is-sema u l-art jgħaddu, imma kliemi ma jgħaddix. U allura eżis hekk asperanti, eżis żgħażagħ li tiġu fil-mużew, anke forsi xi wħud li ma baqgħux jattendu fil-mużew, ma jkun ġara xejn ħażin. Jiena ngħidlek qis li tfittex li jkollok relazzjoni personali ma' Ġesu. Fil-mużew għandna xorti li għandek ħafna nies jgħinuk biex din relazzjoni tikber, tkun taf iktar lil Ġesù. U itolbu lil Ġesù, Sinjur Alla, Sinjur Ġesù, jien għandi bżonn. U lil Ġesù ma nitolbux biss meta veru niġu darna mal-ħajt, għax hemm drabi fejn iva inti se tħossok li ġej darek mal-ħajt u ddur lejn Alla bħal wieħed li qiegħed jegħreq u jipprova jaqbad ma' kull tibna hekk jgħid Dun Ġorġ, jaqbad ma' kull tibna li jsib f'wiċċ l-ilma. Aħna l-Ġesu mhux hekk. Aħna l-Ġesu mhux meta għandna bżonnu għal xi ħaġa personali, dak ukoll. Imma aħna l-Ġesu nixtiequ li nidħlu f'relazzjoni. Pietru meta lil Ġesu qallu intaf li nħobbu, intaf. Dika kien jaf x'inhu jgħid u kien jaf u Ġesu ma meriex ma qallux mhux vera. Pietru veru kien iħobbu. Pietru kien bħalna, jew anzi aħna bħalu, ingerbu Aħna ġieli ngħidu li aħna lil Alla ma noffenduhx imma mbagħad kwarta wara noffenduh. U allura hekk ejjew nikkonkludu llum billi niftakru illi jiġri x'jiġri fil-ħajja tagħna Ġesù jaf il-bżonnijiet tagħna. Kull manna bżonn huwa li nduru lejh u ngħidulu għandi bżonnok. Għandi bżonnok, Sinjur Alla. U jekk ilbieraħ ħsibna u tlabna biex lil Ġesù ngħidulu żommni dejjem f'idejk. Għax f'idejn Ġesù aħna qegħdin f'idejn żguri, illum nitolbuh u ngħidulu Sinjur Alla, jien għandi bżonn.